Avuxeni ninhlekani ripiriyini swi ta hi ku mi langute chanele nkarhi muni ni lava ku vulavula hi leswi namuntlha ni xana mahanyelo ya vanhu lava yaka ka red room se loko va vuyile va hanyisa ku yini mahanyelo ya vona loko mo languta vanhu lava loko va vuyele ka red room. va ri na yona mali ivi va va nyikile lexi faneleke xi va endlela mali va spend-a na n'wina ma swi vona lomu ku fambeni na loko va fika lomu maxakeni mi ta swi vona ku ya loyi i vuya kona le van'wani va nga ya kona xikombiso loko ko va ku ri na na nkosi munhu wa kona. a nge fiki exikarhi ka vhiki i ya fika hi wa vutlhanu or wa mune loko a fika hi wa mune a fika a mutisa ku ku xota yini na yini na yini ivi mi n'wi byela a nge mi nyiki mali hi voko ku khomani mali leyi a fambeni ya xava i ta mi byela ku ni tsalele list ivi mi nyika vanhu vo mhani lava or vo sesi nga ta famba ni ya xava na vona swakudya leswi xotaka swa nkuzi. kumbe loko ku xota mali ya bokisi mi nga tatisa bokisi kumbe mi lava ku xava tombstone nakona i ta endla tano loko a fika le mahlweni hi yena a fikaka a humesa mali liya kumbe a fika a va nyika karata va endla sweswiwa or a deposit a yena hi yexe mali ya vanhu lava yi nge nyikiwi hi voko na ku nga beja kwalano. la kanetaka ya kaneta vanhu lavana loko ku ri ke ku tshama u kha ku nwiwa swihoko kwala mi hungasa kona van'wani kumbe van'wani hi tin'wani cold drink i ta fika a mi vutisa ku mi nwa yini i mi tsala list i ta famba a fika a xava loko fika a xava swixevo sweswiya swi nwiwaka a mi nyika laha a nge mi nyiki mali hi voko loko n'wana u fika ku a ku xota mali ya fole u ta famba hi yena a ya xava fole a fika a mi nyika. loko vo mhani hala va ku va xota makhekhe ku laveka ti-cold drink i suka hi yexe a ya xava a nge ku nyiki mali hi voko ku okay teka mali leyi fambani mi ya xava ivi xin'wana xa kona loko mi va languta na leswiya swa va ri a ni tivi ni nga swi veka njhani hi Xitsonga munhu wa kona loko u tshama a ri na anger ku ri tshama a kha a nyangatseka right through xi Xitsongo Xitsongo wa nyangatseka. loko ku vulavuriwa something mi kuma ku swilo leswiya swi yelana kwala red room wa nyangatseka a suka a famba a lan'wa na ku loko a fika vanhwini hlamba van'wani va vona a va xiximi i tikhandi timbirhi ta vanhu lava ku na lava vo kuma ku i ti wa tilondza mi swi vona na n'wina wa tilondza a nga a nga rhasi tshama kahle i cool mara ku na lava vo swi va byele ku i nyanyuka loko fika vanhwini mi kuma munhu wa kona a nyanyuka a fika a delela na vanhu a rhuketela na vanhu. a ni yi na mali yena i titwa makatla ku ri wa ti ku muxe ku hala a nga ta n'wi hlamula ku hala a nga ta n'wi vutisa xivutiso ku yi why i rhuketela why i endla yini wa kota ku mi chingela loko a heta ku mi chingela loko ku nwiwa swi nwiwa swe swa swi nwiwaka swa mabyalwa a hetelela a mi xavela van'wani va vona na loko va fika lomu vanhwini xi ku byela ku spend. loko u nga spend a hi tlanga hi nkarhi i fanele loko u spend mali u kuma ku loko ku ri yini n'hweti yeleyo ro vhiki rero xi ku chelele hundred thousand u fanele u make sure ku hundred thousand leyi wa yi spend loko u fika lomu timolweni fika yi nyiketela vanhu mali i hangalasa kunene i hangalasa kunene mara ku fika yi teka fika ku okay hi leyi voko yi khoma swa ku ku ri leswiya swo lomu maxakeni a nge va nyiki kunene hi voko swo mara.